a hi beni futhi mavoko hi bela xikwembu xa hina amen a hi langutiseni buku leyiwani ya tihosi ta vumbirhi chapter number six hi hlaya eight nine hi hlaya na ten amen xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa hi vito ra yesu hi hlayeleni yona loko mi yi kumile tihosi ta vumbirhi chapter 6 hi hlaya 8 9 na 10 loko no fikisa 30 minutes mi ni yimisa ni mi nyika matimba walawo namuntlha mi nga hini

Yi tsundzuxa, yi tsundzuxana ni vakulukumba va yona, kutani yi va komba lomu mavuthu ya yona ma fanele ku ya gova kona. Kambe Elixa a rhumela rito eka hosi ya Israyele leri nge, Tlhariha, u nga tshuki u hundza hi le ka xivandla lexo karhi, hikuva Vaisrayele va govi kona. che ka va loko hosi ya israyele yi rhumela vanhu va ya kamba xivandla lexi munhu wa xikwembu a yi byeleke xona swi endlisa sweswo ku nga ri kambirhi ntsena kambe ku tala elisha a tsundzuxa hosi ya israyele kutani yona a yi kota ku tlhariha amen a hi khongeleni xikwembu hi pfuni hi kotisi endli hi titswalo amen ni lava ku ya dyondzisa eka madyambu lawa ya siku ra namuntlha eka home cell ya matimba kwala a giyani aka tiko ra ka xikukwani eka ndyangu wa ka maluleke Ehansi ka nhlokomhaka leyi nge swi ta fika makumu. Aleluya kereke ya hosi. Swi ta fika makumu. Loko ku ri mavabyi ma ta fika makumu. Loko ku ri nyimpi yi ta fika makumu. Loko ku ri swiyimo swi ta fika makumu. loko ku ri ku tikeriwa swi ta fika makumu loko ku ri ku nyefuriwa swi ta fika makumu loko ku ri ku solasoriwa swi ta fika makumu swiyimo swin'wana na swin'wana swi ta fika makumu ho ka hi nga tivi ku swi ya fika rini makumu mara siku ra ku swi fika makumu ri ta fika Amen. loko kumbe xana laha hi hlayeke kona va ka hina loko hi languta laha hi nga hlaya kona hi twa hi nyimpi leyi nga sungula exikarhi ka vasiriya na tiko ra israyele se vasiriya a va ri na vutswaka ngopfu vanhu lava nga karhata bibeleni i vafilista na vasiriya na vaamaleke va karhati ngopfu vanhu lava loko mo langusa kahle mi ta va twa va karhati ngopfu na va egypta va karhati ngopfu bibeleni vanhu lava kakahle rixaka leriya a ku ri rixaka ro karhata se vasiriya a ku ri van'wani lava a va karhata na vutswaka swinene a va swi kota ku susa nyimpi hi ndlela liya ya ku vaisrayele va chava no huma tikweni va tshama ndhawu yin'we ku nga ha humiwi ku nga ha yiwi ne le mitirhweni ku nga ha vi na loyi a nghenaka tikweni kumbe ku huma a va ta pfala ndhawu ndlala yi za yi nghena laha ya tikweni laya ku va na probleme mi nga kota ku vona ku vasiriya a ku ri probleme yikulukumba se laha Va susa nyimpi exikarhi ka Vaisrayele na vona. Mara le Israyeleni le a ku ri ni wanuna loyi a va ku i Elixa. Se Elixa a tirha na hosi ya Israyele. Hi yena a byela hosi ku, Wena hosi, tlhariha! se yi ri hosi a yi tlhariha hi mhaka ya ku a yi landzelela leswi elixa a yi byela swona se a yi tlhariha ematlhelweni hinkwawo se rin'wana ra masiku hosi ya vasiri yi byela masocha ku famba ni mi ya gova aka ndhawu ya so hi tumbelela vaisrayele hi lava ku va ba kona a hi ri ya va tumbelela se loko va ya elixa a swi twa a ri akaya ma n'wi twa ku ndleve ya yena yi ri na matimba njhani loko vasiriya va pulana va ri kaya elixa a va twa a ri kaya ka yena hambi u vulavula u ri ndlwini na wu lava toto luwa a ni ta twa vo tala loko na lavo ni hleva ni ta va twa e toto lo e a xi ri na toto xisa lexi na loko u vulavula u ri ndlwini ya ka n'wina elixa a ku twa a ri kaya se loko ku rhumeriwa masocha lawa aka tindhawu to hambanahambana ku va ya va ya gova va kuma ku elixa u lemukisi hosi ya israyele ku hosi ya vasiriya yi pulani ku ya gova ka ndhawu ya so mi nga tihi kona mi nga fambeli kona se hosi ya israyele a yi rhuma masocha ma yona ku famba ni mi ya kandziyela ndhawu liya mi jikajika ku loko va ya va ya gova laya va kuma ku mikondo ya hina ya ha ku hundza swi ta va chuhisa ngopfu sweswo se loko hosi ya vasiriya yi rhumela mavuthu loko va ya loko va fika lava nga pulana ku va gova kona va kuma mikondo ene va yi vona ku ya ha ri nyuwani mikondo leyi nga la va kuma ku ku na mikondo ya vaisrayele va ku e-e a ku khepeki la a hi cinceni ndhawu hi ya hi ya khepa kun'wana loko va twanana Elixa a swi twa a ri kaya a byela hosi a ku, Sweswi va cincile va ya khempa ka ndhawu ya so, mi nga fambeli ka yona. Hosi ya Israele yi ku, Hi hi ya ku kantiyeni, va fanele va fika va kuma hi kantiyelini ndhawu liya. Se va ya Vaisraele va kantiyela ndhawu liya, before va fika a na ha va vula ku rini hi ya khempa kwihi, a va rhanga Vaisraele va ya kantiyela ndhawu liya. Se loko va rhanga, loko Vasiriya va fika va kuma ku mikoto se yi kona khale. se hosi yi ri swi endlekisi sweswo mikarhi leyo tala se hosi ya vaasiriya yi za yi va na problem hi ku hayi ingaku ku na xipayi la xikarhi ka hina la yi hlengeleta vakulukumba ku he vakulukumba na masocha na ti-captain hinkwako tanani laha a hi hlanganeni ndhawu yin'we i mani loyi a lemukisaka hosi ya israyele swi tikomba ingaku loko hi pulana swilo swa hina ku na mahungu ma humaku ma byeriwa hosi ya israyele a hi koti ku va kuma vanhu lava ku humelela yini ni byeleni la xikarhi ka hina ku i mani a humesaka mahungu se un'wana a tlakuka ku hayi hose a ku na loyi a humesaka mahungu la hina hi tirha hi ku tshembeka swilo swi tshamisekile le israyeleni le ku na munhu loyi vo ngo i elixa u twa na loko u vulavula u ri ndlwini ya wena hi yena a fikisaka mahungu a lemukisa hosi ya israyele hi yena a fikisaka mahungu se hosi ko loko swi ri so swi vula ku hi fanela hi ya hi ya khoma elixa hi ta kota ku yimisa timhaka leti hi ku a hi va kumi loko hi ya hala hi kuma ku va ha ku hundza kereke ya hosi a hi dyondzeni ku loko swiyimo swi fika aka ndhawu yo karhi a swi kumi hina hi kandziyi khale hi xikhongelo swi swi vona ku a ka ha tshameki la aleluya la a ka ha tshameki hi ku xikhongelo xi rhangi khale se va ku ku fanele ku ya khomiwa mani elixa se ku rhumiwa tinghanakana na tinghanakazi na masocha lamo tiya atikweni ku ku ya khomiwa elixa ku ta yimisiwa mhaka ya ku mahungu ma kota ku fika loko va ya yi ri va famba vusiku hinkwabyo va ya le a ku kumeka elixa aleluya loko va swi twa ku le tindhawini to vo dotara vako hayi ha fika kweli aleluya ha fika ka tindhawu letiya va famba vusiku hinkwabyo ko tala loko va mi tsandzeki na hlekani va ta mi tela na vusiku na la u ta na vusiku mavabyi man'wana lava vanhu va vabyaku ma va sungulile na vusiku aleluya evusikwini ku na swo tala swi endlekaku se na vusiku loko va fika se va fika xikarhi ka vusiku endhawini leyi a ku ri na elixa na vusiku hi va hi tlele hi wisile aleluya elixa u titlelerile mavomu ku mi tibela matonoro ma n'wina mi tibela na maxivhenda loko se ma tlakuki ngopfu ngorro zwino ngorro zwino hi loko se mi ku mi ba maxivhenda ngorro zwino hi loko se mi ku mi ba maxivhenda laya vurhongo byi yini vusiku hinkwabyo se va fika va rhendela muti va rhendela xitandi xa yena va rhendela jarati ra yena a ha rhenderiwa mani va rhendela vusiku hinkwabyo ndhawu liya ku kumeka ku na xitandi lexiya xi rhenderiwile ndhawu liya hinkwayo yi rhenderiwile vusiku hinkwabyo va yimelela va lava ku vona ku elixa u huma hi le kwihi va ta n'wi khoma va n'wi yisa emahlweni ka hosi va yima riza rixa va yimelerini va ku hi lava ku vona ku u huma hi geti yihi a nga ta hi phazamisa heyi ma yimeleriwa n'wina aleluya va yima riza rixa se amabera ya elixa ku va yona yi hubutaku siku rero e ku va yona yi hubutaku loko yi pfula nyangwa yi kuma ku e makalichi tihaci vasiriya varhenterini va khomi na matlhari e amabera yi nga amabera yo pfala rivati yi tlhelela ndlwini va languse mingome ya mabera ya njhani n'wina ene yi pfala yi ku yi rila amabera yi ku yo namuntlha hi fini mino nkarhi wolowo elixa wa ha ri twini wa swi twa ku yo namuntlha hi fini mino ku ha eh, amabera yi tshama yi rilisa sweswi ka ha ri pundu so ku humelela yini le handle leyi se a ya fika ku heyi wo mayengiwa hi ku tlela mfundhisi pfukani hi rhemberiwini la handle la ku bihini a ku humeki a getini majinghanakana lama nga yima laya a kahlekahle ku hava laha hi nga ta ya kona hi ndlela yin'wanyana A hi khongeleni xikhongelo xa ku Xikwembu xi amukela mimoya ya hina hi ku laha a hi nga ha hanyi hi ku a ka ha ri na xikhongelo xin'wana xi nga ta cinca ivi elixa byi pfuka ah, ivi byi pfula rivati byi langutisa handle byi ku byi hlekelela se gehazi wa hlamala ah, se ku hlekiwa yini kwala se ku hayi lava va nga na hina va tele ku tlula lava va nga na vona lava va nga imali ya amabhera yi nga swi twisisi ku njhani hi ku hina hi vambirhi se lava nga na hina va tele njhani ku tlula lava nga le handle le ivi elixa a khongela u ri xikwembu n'wi pfuli mahlo a kota ku vona ku lava yimaka na hina va tele ku tlula lava yimaka na vasiriya amen yi ri xikwembu xi pfula mahlo ya amabera ma pfuleka loko a langusa a kuma titsumi ta tilu ti va rhenderini na mavuthu ya tilu ene lawa makalichi lawa se a ma vonaka ma pfurha na mintilu so a hlamala ku a kasi hi biyeleriwile hi ndlela leyi he n'wina mi sirheleriwile n'wina kahlekahle n'wina mi wa xiyimo xe le henhla amen n'wina mi wa wa xiyimo xe le henhla loko mi tlele na vusiku xikwembu xi rhumela titsumi vo mayikele ku famba ni ya rindza n'wana wa mina vo gabriyele va rhumiwa hi lero tintsumi ta tilo ti ta ti ta rindza mina na n'wina munhu i xivumbiwa xa spexali emisaveni ritu leri ni nge le ku ri chumayeleni ri naveriwa na hi tintsumi ta tilo hikuva yi ri loko ku fika nkarhi wa rito haleno misaveni tintsumi ta le tilweni ta manyana ti susumetana ti susumetelana ku hlometela hala misaveni ku lava ku vona na ku twa hlawutelo leyi vanhu va yi kumaku loko malandza ma xikwembu ma ri ku chumayeleni mhaka leyi ni nge le ku yi endlela yi naveriwa na hi titsumi ta le tilweni se a swi vona ku e va tele yo se elixa huma se a ni va rhenterile ndhawu liya se elixa u ri aka xikwembu xikwembu endla ku vanhu lava va biwa hi riphume hinkwavo lava va nga ha voni sweswi va hundzuka mabofu hinkwavo lava nga ri hi rhendela la ku ku vona mina na mabelo vona lava a va voni a va ha voni sweswi yi ri xikwembu xi yingisa xikhongelo xa elixa xikwembu xa yingisa xikhongelo xa n'wina amen yi ri vanhu lavaya va biwa hi xiphume hinkwavo va nga ha voni va sungula ku guguruteka elixa u ri eka vona he mi lahlekile a hi kona laha mi ta kona la munhu ku eka n'wina mavabyi ma lahlekini a hi kona laha ma ta kona ka halleluya xiyimo lexi a xi mi dodela xi lahlekile a va byela ku mi lahlekile a hi kona laha a mi ta kona a hi fambeni ya mi komba laha mi yaku kona landzelelani a va khayima a va ha voni vo guguruteka vo byeriwa kunene jikela hala jikelani hala a va ha voni valala hinkwawo masocha hinkwawo ma va siriya a va ha voni un'wana ni nge wo vona na picture nyana ya swilo leswi nge le ku humeleleni ni vula lava fambaka na mina u le ku voneni na xifaniso na vhidiyo nyana ya kona ya swilo leswi a swi ku swi humelela va khayimiwa vanhu lava a va ta ku khomeni ka elixa ku a ya dlayiwa hi hosi mara namuntlha se ku khomiwi vona va hunduke mahlonga a va khayima a va yisa atikweni ra samariya atikweni ra samariya hi laha ku nga na mani hi laha ku nga na hosi ya israyele leyi ku lwiwaka na yona loko va nghena emutini wa samariya a swi vona ku se va helerile a ku nga ha humi munhu hinkwawo va laha a khongela a ku xikwembu se va pfuli mahlo va kota ku vona loko va ku phaphara va kuma ku se ve laha ku nga na hosi ya israyele hosi yi tshamile xitulwini exiluvelweni Io poi cominciare, eh, un pochino, hi tisi ku yini la pfala lava n'wina va ta hlamala hi tisi ku yini la eyi loko mi fambha mavoko mi ta ni nyanyisa ni vula ku wa ha ta vutisa se u ri jaratini ra munhu na geti se yi khiyiwile ene hi wena u lavaka ku lwisa muti luwa se u le mutini luwa va pfale na tigeti va ku a ah, se mi ta yini hi byeleni va ku duu se hosi ya israyele hi ku tsaka ku mi tiseriwa valala lava va ni xanisa malembe se a ya ha vuli ku muprofeta kumbe muprofeta elixa yi ri tatana ku vuriwa elixa se tatana ni va endla yini vanhu lava ni va dlayetela na se a ku hayi u nga va dlayeteri a ni loko va za va tala swi vula ku u va hlurile se se mahlonga ya wena se wa dlaya yini hi ku va hi ndlela yin'wana u va hlurile hi tlhari ra wena lera matimba ku ni ni ni va luza vanhu lava va tele so ku ho u nga va dlayeteli lexi u fanelaka u xi endla va nyiki mati vanhu u va endlela na swakudya va dya u va endlela na juzi ya hundred percent ya madirive va nwa va tiphina kahle kahle lava tiphatini a va tiphini hinkwavo va dya va xurha se a ku se loko va heta a ku loko va heta va tshunxi va khelela aka hosi ya vona ya va siriya hosi yi swi twa ku eyi mani ni va luza vanhu lava ivi va endleriwa swakudya va nyikiwa mati va nwa na hinkwaswo swi tshamiseka ku tsakiwa ku ciniwa ku yimbeleriwa se hosi yi ku sweswi na mi tshunxa tlhelelani aka hosi ya n'wina ya vasirheli amen tlhelelani kwihi a hi languseni laha amen xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa a hi languseni verse 23 kwalano yi ri yini kumbexana a hi hlayeni 22 na 23 hi kota ku songasonga hi tona yi ri yini hi hlayeleni hi xitsonga elixa a hlamula a ku mm. e-e u nga va dlayi xana u toloverini ku dlaya mm. mahlonga lawa u ma hluleke enyimpini hi fumo ra wena ni vurha bya wena xana mm. va phamele swakudya u va nyika ni mati va ta dya va nwa kutani va ta tlhela eka n'winyi wa vona mm.
aleluya 23 ke hlaya na 23
ka va loko hosi yi va fihluta swinene va dya va nwa kutani yi va pfulela tindlela va tlhelela eka n'winyi wa vona ku sukela siku rero Mitlawa ya Vasiriya a ya ha humanga yi ta hlasela tiko ra Israyele. Tlhelani mi yi hlaya futhi kwala ku heteleleni kwalano, ku sukela siku rero. Ku sukela siku rero, mitlawa ya Vasiriya a ya ha humanga yi ta hlasela tiko ra Israyele. A swi fikanga makumu.
hi vula nyimpi a yi fikangi makumu loko va kombiwa tintswalo letiya yi ri ku sukusela siku rero mitlawa ya vasiriya a ya ha tangi yi ta lwisa vaisrayele swi vula ku se a yi hlonipha tiko ra israyele hi ndlela ya xiyimo xa le henhla va ta mi hlonipha na n'wina va ta mi xixima na n'wina aleluya va ta mi hlonipha hi ndlela yihi mi nga va kombi tihanyi va kombeni rirhandzu aleluya loko va ri na torha va keleni mati mara va rivala lava n'wini va kombelile swinene mhaka yeleyo yi ta endla ku va nyanya ku mi xixima a va nga ha mi lwisi na siku na rin'we se nyipi se a yi fiki emakumu nyipi se a yi fiki eku heteleleni na swa n'wina leswi mi karhataka evuton'wini swi ta fika amakumu leswi a swi mi rhurhumerisa swi ta fika amakumu leswi a mi swi chava swi ta fika amakumu leswi a swi mi tlhelelisa ndhaku swi ta fika amakumu leswi a swi endla ku mi tshama mi ri hava mali swi ta fika amakumu leswi a swi endla ku mi nga kumi ntirho swi ta fika amakumu mi ri swi ta fika amakumu leswi a swi endla ku maxaka ma mi zonda mi nga va onhelangi nchumu swi ta fika amakumu mi ri swi ta fika amakumu heyi swa fika makumu leswi a swi endla ku lava mi tirhaka na vona va nga mi twisisi mi nga va onhelanga nchumu swi ta fika amakumu a hi ngo swi ta fika makumu vuvabyi bya n'wina byi ta fika makumu halleluya kereke ya hoseni pain hayayayaya ku na matimba la pain leyi mi karhataka byi ta fika makumu ni ri swi ta fika makumu haleluya kereke ya hosi ku hlekiwa swi ta fika makumu swidzedze leswi mi hlanganaka na swona swi ta fika makumu ku tshamiwa xikungu swi ta fika makumu ni ri swi ta fika makumu haleluya kereke ya hosi a hi fikeni hi manilenge ya hina khomani vanhu va fayifi mi ku xiyimo xa n'wina xi ta fika makumu ayayayayayaya a va byeleni kwalano mi ku xiyimo xa n'wina xi ta fika makumu ayayayayaya ngetani van'wani vambirhi kwalano mi ku xiyimo xa n'wina xi ta fika makumu haleluya kereke ya hose yi kona kereke xikarhi ka hina na yi kona kereke xikarhi ka hina haleluya kereke ya hose khelani mi nketa xibedlhele wa vona mi ku lava a va mi tshama xikungu swi ta fika makungu ah, ni vona swi ka swi fika makungu swi ta fika makungu va nyanya ku mi xixima swi ta fika makumu haleluya kereke ya hose vusiwana byi ta fika makumu ku pata ka nhloko swi ta fika makumu haleluya swi ta fika makumu haleluya kereke ya hose mintshikelelo yi ta fika makumu haleluya swona swi ta fika makumu swiphiqo swa fika makumu ku vonaka matimba ma xikwembu haleluya kereke ya hose swi ta fika makumu lava ku ya khongela hinkwerhu ka hina a ni tivi ku yini leswi a swi mi karhata hosi ya israyele a yi nga swi tivi ku nyimpi leyi ya fika njhani makumu nyimpi ya ku hluphiwa hi vasiriya mara yi ya hela hikuva a va swekeli swakudya a va nyika mati a va nyika juzi va dya va tsaka swin'we a nga va vavisi a hetelela a va tshunxa se va chava matimba lawa ma nga endleka matimba lawa mi nga na wona i ma xiyimo xa le henhla i matimba lama tlulaka tumbuluku i ta fika makumu aleluya a ni tivi ku ni profeta mani la na ku famba hi milenge swi ta fika makumu xo famba xi ta va kona ku cela ndlwini yo khogomela na vana swi ta fika makumu halleluya ku va friji yi duma na xigubu xa mati swi ta fika makumu swi ta fika makumu halleluya ku hanya hi ku kombela hetisani swi ta fika halleluya kereke ya hosi halleluya kereke ya hosi ku hanya hi swikweleti a hi ngo swi ta fika makumu halleluya kereke ya hosi yi kona kereke exikarhi ka hina na swi ta fika makumu ku tshamela ro ba call back ku va mi foyinela hetisani halleluya kereke ya hosi swi ta fika makumu a hi ngo swi ta fika makumu ku tshamela ro la ku hospipotiwa hetisani mi ngo swi ta fika ku tshamela ro lomba airtime a hi ngo swi ta fika makumu mi mi vona se mi ri munhu wa xiyimo xa le aleluya kereke ya hosi swa fika makumu swa fika makumu lava nga kula khale van'wani vatswari va vona vo tirhela joni loko va vuyina swiwitsi a wu fanele n'wana wa kona wa le mutini u rhanga n'wi bebula ku u ta kuma xiwitsi xa ice me ehe u n'wi bebula ku u ni bebula hi ya fika laha loko u fika laha ni ku nyika xin'we loko wo hindla ta ku nyika swi-two heyi va beburiwile vana va vana mara a swi fikangi makumu loko ri xa ku yiwa mutini luwa hi mhaka ya ku ku ha ku nwiwa tiya ka n'wina mi nga swi tisi sweswi a yi nwiwa hi khisimusi ntsena mara swi fikangi makumu namuntlha reyisi yo dya hi khisimusi ntsena a swi fikangi makumu sweswi mi dya nkarhi wun'wana na wun'wana lowu mi wu lavaka swilo swa fika makumu na nyimpi ya vaisrayele na vasiriyeli yi fiki makumu na nyimpi leyi n'wina a mi ri ndzeni ka yona ka lembe ra 2025 yi fikile mara swikelo ra kona a mi fanele mi attenda home sele leyi ku ta hetisisa leswi a swi ni karhata swi fikile makumu a hi khongeleni khensani xikwembu kwala mi nga kona byelani xikwembu mi xi khensa mi ku swi fikini makumu khensani xikwembu hi vito ra yesu